Blind date vawi sawmkua leh pakua a neih fel that tawh hnuah a pu chuan Hai chengah va kal la, ka thianpa tute pathum zinga a tu emaw ber va nei ang che, ti a a tirhluih leh tak tlat avangin Su Chinghua ni chuan lung awi lo hle, a upa ber chu Nancy Cheng a niin nan group enkawltu ber a ni a. A dawttu Nanjinga chuan modelling lampang luh chilhin fans tam takin an bawr luih luih thin. A naupang ber Nanjuzing erawh chu Gingbei University-ah kal mekin basketball thiam tak leh lar tak a ni bawk. A pu chuan, Ka thuiawi loh chuan i banker thi ka hrian sak reng ang che, a la ti zui. A thawmhnaw nen chuan Haicheng lam chu a pan lo thei ta lo. Lehlamah nan unaute pawh chuan an pu ber thu hnial ngam lovin Su Chingi hmuh tum chuan an company kawtah chuan an lo nghak thap a, chhe lo deuh a nih chuan an inchuh buai hial mai thei a ni. Mahse, an mahni lo nuih suiah car a lut awm chhun chuan khua vang lianpui mai neiin a inchei dan lah chu a ṭhing em em lehnghal a. Tarmit lianpui mai chu a la bun zui bawk nen, an mi nghah si chu ni ngei mai chu a lo ni si a, an tui lo tlang hle. An duh lo nan tiin a lo insiam danglam hi a lo ni a, a rin aiin an lo che lo phian mai. Thingtlanga sei lian pawh i ang si lo va, engati nge hetia i inchei tawp em em? I hmai leh i kutte pawh a var phuk hi? Nansia chuan a lo ti char char a. Chuti chu min duh deuh tih na em ni? I fapa hi ka hreh miah lo vania, Su Chingi chuan a lo ti vel a. Chual ah chuan, I zam lo ve a, ka u te chuan duh dang a nei daih tawh, a lo ti vat. A nih chuan, Tuma min duh lo tih na ni maw? A pu nana bulah chuan ka va hrilh ang a, a fel vek a ni mai, bye bye u. Tiin kal leh mai a tum. Mahse an pu chuan a hauh an hlau bawk si a, engpawh ni se an ina hruai haw ve phawt mai chu tha in an hria a. An in chu a lo nalh reuh khawp mai a, chhia hlaw lah chu tam tak neiin zah takin an lo lawm a. Chu chi ngi lah chu a mawl der char char tawh bawk. Kawr mawi tak tak leh tlereuh man to tak tak te chuan lo pe a. Secretary lah chuan Pu Ber chuan Su Chingyi hi nan group-ah thawh tir ve duh a, a kal lam leh a haw lam in hruai ziah a ngai dawn a ni. I duh ber i thlang dawn nia, a lo la ti ta deuh deuh. Nan unau te chuan phur lo hle. A kut chuan lo kawk kual zat zat in chu a chu a lo hawisawn deuh hmak a, Jing-a lah chuan a lo melh ker bawk si. A kul deuh ber leh duh dang neia an sawi Nancy-a chu a thlang ta zat mai a, A ning anga a kal tir thuai a beisei vang a ni. Chibai le, a tih zawngin a khrawn khum lai te chu a la thlauh zui. Zanah chuan Su Ching-i chu mumang tha lo deuh mai hian a ti har leh a. Tui inah a va let leh chuan a room chu a hai ta tlat mai. Nancy-a khawmah chuan mu in a awm te chu a va khawih fuh palh. A ni chu a lo harh zawk a. Tunge? tiin a lo bawhbet. Su Ching I chu tho vat tiin an insual zui. Kung fu a lo thiam reuh phian make up a hman loh avangin a hmel chu hmuh tir a duh lova. A ke ah chuan rah sakin a kekawr tlawn chu a tla thla palh ta thut mai. Su Ching I chuan a mit chu hup vat tiin a tlan chhuah san nal nal. Nancy pawhin a kekawr chu a pawt chho rang hle. Tukṭhuan an ei lai chuan zin meng i chanchin chu chanchin tharah chuan an lo puang mek a. Tian Rawng Group tunu niin Imperial City ah concert a lo nei mek a. Piano tum thiam tak niin World Tour te pawh a nei mek a ni awm e. Chu nu chuan a mumang a a hmuh ṭhin ṭhi ang chiah chiah kha a awrh avangin Su Ching hi chuan mak a tiin a ngaihven ru hle. Khenu khia lawm u nan sia duh ka tih kha, tiin Chua chuan a lo hrilh leh hman hmawh a, nan sia erawh chuan a lo khak ziau. An bulah chuan Chu te chu a ei ve nghal mai a, Chu chuan zan lamah a uning sir rum atanga hmeichhe au thawm a hriat thu chu a lo sawi chhuak leh thut a, Su Chingi leh Nancy te erawh an ngawi kar thung. Car atanga an chhuak chiah. Chibai le President tiin bodyguard ho chuan chibai an lo buk thap a. Su Ching-i phei chu a phu zawk nghe nghe. Lem chang dawh suh, nizan ami kha nangmai nih kha engvangin nge khatia i insiam chhiat kher nan se chuan a lo ti leh thut a. I sawi awm zia ka hre lo, i rui anga i tho a pal a nih dawn chu, tiin Su Ching-i chu tlan luh mai a tum a. Nan se chuan lo pawt letin A tha e, engtia rei nge lem i chan peih kan lo en ang chu? tiin hmun tifaitu hnathawk tur chuan a tir ta a. Su Ching i chhualawm lo hle a, mahse a hnial ngam bik si lo. Hnathawkte lah chuan, Aunty, tiin an lo tir zet zet a. Ban vang vang mai chu a duh tawh. Mahse, miniature lai kha hriat chhuah a duh bawk si a, manager chuan a chhuat nuahna dah tawp mai chu lo pal pal in a tlu tep a, I fatah fimkhur loh ve, tiin a lo beng pawp mai. Su Chingi thinrim pawh chuan a lo khawih let ve hrep a, an buai tak lui lui ah chuan Nancy-a hial pawh chuan va koh phah. An ni pahnih lah chuan lo insawi thiam ve ve bawk a. Midang hmaa hau duh lovin a office ah chuan Nancy a chuan a kawva, Manager chu Su Ching hi chuan a la chhiat khum hram zui. Nancy a chuan, Thingtlangah sei lian si, engtin nge insual i thiam em em theih? tiin a lo zawt a. Ka naupan laiin insual ka hrat em alawm, tiin a lo chhang ve zaih. A file ken lai chu chhuhsak in, Enga tan nge? tih a Nancy chuan a zawt leh a. Manager thlau a chhar thu leh a ken mai mai thu in a chhang. Khawngaih takin min ban lo hram rawh aw tiin a ngen zui leh char char a, ka ban dawn che paw ka ti loh kha, security guard angin i thawk tawh ang Nancy an a tih chuan a kawr te chu a hliah tum nghal ringawt a, Nancy a chuan a mit a lo hup dawhkan ah chuan a bawk zuar bawk si a, kal phawt mai teh tiin a chalah chuan a nawr sak a. a rang deuh chuan a tlan chhuak a chet dan mak leh mawi tak chuan Nanzia chu a ti buai zo vek a thianpa leh a thawhpui a ruka a chanchin a hrilh fo thin Kima nen chuan Su Chingi chu in hmuh in bike in tlan siak na ah chuan tel ve a tum leh a chu a pawh kha chu lai hmunah chuan lo awm reng tawh in a hnu lawk ah chuan Nanzia pawh chu a lo thleng phei. Suching hi leh nan sia chu intlan siak tur chu an lo ni a an hriat chhuah a hloh em avangin a helmet chu Suching e chuan a phelh du tlat lo va aw leh a pian atang erawh chuan nan sia chuan Suching i anga ti hle thung intlan siakna te chu tan zui in an in leh pel dawn zak zak a mahse vanduai thlak takin nan sia bike break chu a lo chiang lo tlat mai. a accident zui nghe nghe e Sawlchinge chuan buaipui chu a tum uk uk a mahse midang an lo thlen tak avangin a biru ta zawk a tu emaw hian a lo hmu reuh nghe nghe e min kalsan suh naupang te a hmeithai nih ka duh lo va sin tiin damdawi inah chuan a va au vak vak a ngawi hmak rawh engtin mah awm dawn lo tiin chu a chuan a lo hau. Zingah lo thleng phei ve lêin thil awm dan te a lo zâwt a, hmeichhe pakhat nen an intlan siak a, a bike brake a fail a niang, kha nu vang vek kha a ni, ka zawng chhuak khawp ang, tiin Chua chu a lo pawr hle a, ka thiam loh pawh ni tawp si lo va, ti rilru chungin Su Ching-i chu a lo ner sawk sawk. Doctor lah chuan, Thu chah duin neih chuan a tawp nan zuk hmu lawk rawh u, a lo ti ta mai a. Ka u, min thihsan suh, misual pawh kan la man chhuak lo asin, tiin chu chuan a u chu a ṭah khum ta chiam mai. Ka la thi lo, ka la dam, awmsawn teh i rit lutuk nan sia chuan a lo ti chhuak phung a. Pu Ber chuan a dam chian hma chu tumah hmuh a phal dawn lo va, chanchin thar lamah pawh ziak tlawt a nih dawn avangin, Va hmu lawk rawh u ka tih vang chauh a nih kha. Doctor chuan a lo ti ta sup a, A thi emaw an lo ti hman. Mahse, Su Chi Nge erawh chuan awmchilhin a enkawl dawn thung a ni awm e. Nanzia chuan a huphurh lutuk chu a thi dang zui nghal. Su Chi Nge pawh chuan a peih lo hle bawk. Damdawi te chu barh lui bawrh bawrh thin in a mu duh zawk ah te chuan a chang hlauh a, games khel paih in tui te a thlit liam sak zawih zawih mai. An in dual vak lem lo a nih hmel. Tui va la teh, nan zian a tih pawh in, keimah chiah ka awm loh hi, he pul ka vel mek ah i hmu ve reng alawm tih in a lo peih lo va, secretary chuan melh chho ker mai. I kal loh chuan min enkawl dan kha ka pu bulah ka sawi vek ang a tih tak ah chuan, peih lo deuh chuan a chhuak chhut chhut a secretary bulah chuan tunge ka bike brake kha lo ti chhia tia a zawh chuan cctv kha a lo chhe daih si a ka hre thei lo tiin a lo chhang a tunge hmeichhia ka tlanpui kha a tih leh pawhin Kan hre lo, Kima pawh kha a bo hmak mai, kan lo zawng zel ang, tiin a chhang leh a. An enbiakna tawp lam chu Su Chingi khan a lo hre hman. Apple kawr chu rap pialin, Nanzia chu a va bawh phei ta pawp a, a tho leh tur chu an la infawp palh sui. Chulai tak chu Pu Ber khan a lo hmu fu chet mai. Mister Su chu va bia in a phur hle a, mawhphurhna i lak ngei a ngai ang, tiin a tupa leh Su Ching-i te chu inhual tir ngei chu a tum ta a. Anni pahnih lah chuan an lo duh lo em em mai si a, an hnial nasa hle. Awmzia erawh chu a awm lem lo. Su Ching-i pawh a rukah tlanbo daih mai a tum ta. Mahse, Nanzit chuan, Million sawmthum ka pe che anga, Ka pu hi a rilru i thlak tir theih chuan a lawmawm viau ang tiin a lo thlem, a lo laksak zet a. Sum duh tak i ni tih chu a hriat tawh hle mai. Nan zian a lo ti leh kher avang chuan chek chu a pawt sawm vek a, ka duh bawk leuh tiin chhuak tur chuan a hrilh ta zawk a. A nih leh milian sawmriat ka pe ang che, ka duh chuang lo, a nih milian za, no, milian sariat lo chu ka la lo vang. Lungai Sawhbawi hi keima'n inneih manah chuan million zariat chu ka pe em em ang che. Pu ber chu a lo kal hlawl mai a, Ehe, enga ti nge? Min chhuah san i tum em ni? I tel loh chuan engtin nge ka awm tak ang? Min hruai ve mai rawh, tiin Su Chingi chu a lo chah der khum ṭawng mai. I thiam lo vek a nih hi, mawhphurhna pawh la ngam lo, a pu in a tih leh tak ah chuan. Aw le, ka nei ang, Nanzi chuan a lo ti ta nge nge a. Ni mai rawh se, Su Chingi pawh chuan a lo ti ve tawp. Million Zariat i bat kha hre reng ang che, tiin a room atang chuan Nanzi chu a tlawh chhuak nghal. A tuk leh maiah chuan an inhualna chu sawmbik te nih na ropui takin an buatsaih ta a, chu chuan a u in inhual a remti ta mai chu a khawngaih thu te a hrilh hial. Hetiang hmeichhia hi mo mo nu tanin duh tiin mi ngi ngi mai chu a lo lang ve leh ta hlawl mai. A manga a hmuh thin ang thi ang chiah chiah kha a lo la awrh zui. A rual chuan Su Ching Hua nih in ti ve tho chu in hul bai suih suih chungin a lo lut bawk a. Su Chingi chu lem changa nan chhungkua a lawi duh hrim hrim ang te chuan an lo puh ta zaih mai le. Security guard fanu a ni tiin thlalak pakhat te chu an lo entir bawk a. A tiang chuan a vuak a lo la tum zui. Su Chingi hlau chuan nan zia ke na pawh chu hre chang tawh lovin a hma lah chuan a zuk thut hnan hmiah. Su Chi huan i nih loh chuan tumah i nei ngai lovang, haw nghal rawh tiin Chu chuan a lo hrawk vak a. Tunge kan pu tunu kha lo hmusit che u. hetianga nih chuan inneih kan rem ti lovang tiin uncle chu chu lo lang ve hlawl mai punana erawh chuan hriat sual pal a awm a nih hi min hre thiam rawh u mengi lo va haw phawt mai rawh tiin hruai chhuak tur chuan a lo hrilh ve thung mahse chu chi nge khan a khua vang lem ber kha a lo ti tla palh hlauh mai chu lo niin khua vang lem pawh a nei a nih chuan a hmel pawh hi a tih dang lam tir a ni chiang ang a lo ti ve leh. Dik chiah, a makeup hman kha tifai ila a hriat mai ang, Mengi chuan a lo ti vat a, A tha e, Su Chingi ka nih chuan ṭhing ṭhi in ngaihdam min dil a ngai ang, Su Chingin a ti pawhin Mengi chuan tuiin a lo theh hram a, Nan zia khan a lo hliah hman hlauh. Su Chingi chuan a beng hrep a, Mengi chuan ngaihdam dilin a chhuak zui ta a. Mahse, Su Chingi chuan hamlo zui let a tlat mai. Damdawi an eitir pawh chu zo lova ruih ang deuh te chuan a awm der vel a, I va chhe lo ve a, rimtui bawk si, tiin Nancy-a chuava kuah vel. Ani chuan a lo nam mulawp a, Awmpui hovin. Su Chingi bungrua pu berin a room a dah tir an tum thu sawiin an rawn chawi chho va, chutah chuan glove pink a hmaah rider hmeichhia in a bun ang chiah chiah kha a lo tel nghe nghe a. Mumang tha lo bawk chuan Su Chingi muhil lai chu tiharh leh in Kima khan a lo call a, zin chhungkua te chu a chhui chian tawh thu leh

A bungrûate nan zia rûma a lo awm tâk chauh avâng chuan a lâwm bîk lo hle. Pu Ber chuan an inhual tawh miau avângin room khatah chuan awm dun se a ti chu lo niin, Guv chungchâng pawh chu an khuaah tractor a khalh ṭhen avânga a bun ṭhin thuin Su Chinge chuan a lo chhâng tlat a. Nan zia pawh chuan awi lo zet chuan a zawt zui bîk lem lo. A lâwm an dawnte chu a enkual sak dun dun a, a tih tlak sak ṭep. Nanzhi chu khumah chuan mu in chhuat ta mu tur chuan su ching ih chu a lo kawh hmu a, mipa zawk i nih kha, i va polite lo ve, su ching in a tih tak ah chuan chhuat ah ka mu thiam lo, i duh leh lo mu ve mai rawh, bak ah ka fa pai i chak thu i sawi kha ka la hre reng a nia, Nanzhi chuan a lo ti ve kher bawk si a. Su Ching-i thinrim chu a au vak a va. A lukham leh a puan sin lai te chu a lak sak daih a, an pu ber erawh chuan an thawm chu ngaih tha deuh chuan a lo ngai thla vung vung a. Tukchhuan a neih ho lai chuan pu ber chu a mut a fuh bawk a. Su Ching-i hnenah chuan an company share ten percent lai mai chu pek a duh thu a rawn sawi chhuak ta thut mai a. Chu thu chuan nan unaute chu a thawng hle. A in thla hrawng deuh bawk nen Su Cheng-i chuan ngaihtuahna thar a nei ta thut mai. Ka pu, hei hi chu ka pawm thei lo vang. Mahse, nan zia secretary-a awm ka duh a ni. Hmun min tih fai tir lo leh security guard-a te min dah mai mai a. Thingtlang atanga lo kal mah ni ila, engkim zir chhoh ve zel hi ka duh a. Nakinah nan chhungkaw tan pawh hian a la tangkai dawn a ni. A ti ta zai a, eng nge ngaihdan a pu in a tih tak ah chuan a pawi hleinem Nancy-a pawh chuan a lo ti ve mai a, Awi leh Loisy chuan a aw leh nghal hmiah tih melh in Su Cheng-i chuan a lo melh kawr mai. An pu an ten percent lai mai a pe phal bik chu chute unau chuan an thik lo thei lo. Chutah Banbun Magtaduai Zathum Manchuala pe zui chu kher chu Su Cheng-i pawh chuan to a lo ti hle. Office ah chuan nuam sa takin a thu thei chuang hauh lo mai. File hrang hrang te chuan lo chhawp hnur mai a, mahse, zin chhungkaw chanchin a hriat belh theihna tur a nih takin tiin Su Cheng-i chuan a lo enkual dun dun a. Nancy-a lo kalin, Secretary ni tur chuan file remfel dan te pawh i zer a ngai a nia. Store room kan renovate suah chuan ila hmang tangkai thei ang, a lo tih chuan. Teh reng mai, a harsa lo vang, tiin a lo nuih der vel a. A kal chiah chu, Ka chhu dawn che maw ni le, suah lutuk, tiin a tin ru leh ur ur bawk si. A mumangah te chuan Nancy chuan a ke te chu a lo mali sakin, ei tur te chu a lo barh vel a, a lo nui vel har har. Nancy-an ring deuhin a lo au va, harh thutin a ding zawk. Lin chhungkua te ka hmu dawn a, file kha lo buaipui ang che, a lo tih chuan Zin chhungkaw ro, Lin Mengi te chhungkua in an khawm vek tih kha a hre chhuak leh zawk a, ka lo kal ve dawn. Please, i secretary ka nih ve tho hi, tiin a va ngen char char a, a lo phal hlauh mai. An va thlen chuan Linmengi chuan Suchingi chu a lo su her sawk a, U naupa, ka pa lo la thleng chuang lo va, golf lo khel phawt ila, tiin a banah chuan lo chelhin Nancy-a chu a lo sawm a. Hei hi kum li liam ta a, i jersey ka lak kha a nia, kan hming pawh a lo masin, a lo ti zat zat. Awi, a va han mawi hmel em em, ka lo en ve chin, Suchingi chuan a lo ti ve ngat a. Enge hetah hian i lo tih ve dawn? Bengli in a lo tih chuan. I unaupa secretary pakhat ka ni ve tlat a, tih pahin Su Chengyi chu Nancy-a bul hnaiah chuan a lo ding phei ve leh ngat a. Mister Lin-a a lo thlen phei takah chuan Su Chenya chu a lo en duh hle a, a mitmeng te chu a hriat hnu ang a ti hle. Sumdawnna lamah chuan lut chhovin, Helai golf course hi zin chhungkua te hnen atanga ka lei chhawn a nia, chei tha ta tih zau bel ka duh a ni. Thawk duh ni la, tiin Nancy a chuah lo sawm zui. Engtin nge zin chhungkaw ro te kha inkhawm ngawt theih? tia Nancy an a zuai rawh chuan, Kan inhre tha alawm, ti chauhin a chhang a. E, ti daih ila, in lo kal ta sa sa, golf khel ho ang u, Mister Lena chuan a lo ti leh zung zung a. Thingtlang atang a lo kal a, Secretary hi chuan a khel ve thiam lo vang. Unaupa, khel dun ila, ka pa in lawmman pawh a siam teuh asin. Mengin a tih takah chuan, Ka lo tel ve dawn, Su Cheng-i chuan a lo ti ve leh tlat tawh. A khelh lohna a rei tawh em avang chuan a ruk tak chuan a hu phurh hle a. Ball vuak a tum lai chuan a mingi chu a han tauh palh lui leh kher. A ni thinrim chuan a ban bun chu a lo chhuhsak ve thung a, hei hi ka ta tur a nih hi, engtin nge i lo bun ve ngam zawk? tiin a lo pawt chang chang mai. Su Chenge lah chuan a lo phal bik si lo va, an inchuhna lamah chuan an vawrh chhuak nawlh. Dawn tumin Menge chuan a kut chu a lo phar chhuak vat a, Su Chenge chuan lo nek sawn daihin, A va man hman hlauh mai. Nancy-a chuan a lo kai tho va, Haw ang, a tih erawh chuan a lo duh lo. Lawmman saw dawnah ka puh pek ka duh a ni, a lo ti tlat a. Nancy-a zawk chuan golf chu a vuak phah leh ta nge nge a, a chak zawk a, a chan takah chuan dragon lem chu an dawng thei ta. Menge erawh chuan Suchengittana golf a khel chu a lo thih hle. Mister Lin-a'n kan thaw ho na tur kha kan la sawi fel si lo va, a lo ti ve bawk si nen, Ka va zung lawk ange, lo inkawm rawh u, tiin Suchengi chu in lamah chuan a lut ta daih a. Banga Lawngelianpuii thlalak lo in tar kuau mai chu hmuh in a naupan laia a pa in a pian cham pual a lawngelian tak mai a present thlalak a hmuh nen khan a in ang chiah chiah a, a lu chu lo hai thut in tu emaw hian a lo hruai sawn. A harh leh chuan chhuat ah lo mu in Menge khan a banbun te chu a lo lak sak a, I lo harh ta maw? hei hi chu ka inhmeh daih zawk chuan he thil i ngaihhlut em em hian engmah hlutna a nei tawh lovang tiin an thil dawn thla chhuatah chuan a paih keh sak ta daih mai ka thil min ruksak tum tu chu hremna ka pe mai thin tiin mipa pahnih hi amah hruai bo tute kha ko lutin pawngsual tir chu a tum leh ringawt mai. Mahse, Su Chengi chuan a kungfu thiam kha a lo hruakhum tak tak mai ale, che tur pawh a nawm zui ta lo. Mengi pawh chu kek hrepin a chawnah chuan a man lawk a, a hnuk hrep mai le. Chu lai tak mai chu chua khan a lo hmu fu lutuk. Ka ho hian a rap hmel deuh chuan a lo thlir liam tawp. Midang te chu a han ko ta ringawt a, an lo thlen thlak chuan Mengi chu a lo la hlap mial mial mai. Nancy chuan lo pawtsawn tawpin, Ka pa, he nu hian min tha tum a ni, Mengi chuan a lo ti bui bui a. Nia, a hnuk hrep lai pawh ka hmu, police ko vang u, Chua chuan a lo ti ve bawk. Mawia, amah hian min kidnap a, kan thil dawn te pawh kha a vawm chhia a ni, ka ban bun pawh min chhuh bawk, ka khawihna lo mah mah zawk che a nih kha, lawm hle rawh, Su Chengi chuan a lo ti ve thung a. Chutiang ka ti bawk lo, tiin Menge chu a lo pha ve leh zat zat. Mahse Nancy chuan, CCTV en ila a hriat mai ang chu a lo ti ve khauh a. A chhe daih a, a engah mah ngai suh u, a lo ti liam mai a. A theih loh, ka record vek alawm, tiin Menge aw chu a phone atang chuan Su Chenge chuan a play ta hmiah mai a, engkim mai chu a chiang ta. Su Chenge chuan a banbun chu lo laksak in. I ta ni lo chu ru in chhuh lui mah la, i ta a ni ngai chuang lo vang, tiin a kut chu a phar chhuak leh kher a, Nancy-a chuan lo chelh sakin an inkai bai haw ta auh auh mai. Chu a paw chu a inthiam lo, ngaihdam te a dil zui ta ringawt a, Khatiang mi tha lo tak te nena thaw dun kha i duh tak tak em ni? Su Ching-in a tih chuan, Engtin nge hriat? Nancy-a chuan a lo ti zauh. Aw, zin chhung ka ro, an ruksak an tia ni lawm ni? A lar em kha. Suchenge chuan a lo ti mai a. A hliam avang chuan day off chu a dil nghal zai nghe nghe. Nancy-a rual pawh chuan a haw duh tlat lo. Kim-a kha a ko phei a, mahse Nancy-a te unau khan an lo en thla reng tih chu a hre miah lo thung. mak tihna riau chuan nei avang chuan an awm zui ta zel a kima nen chuan an khua a pu hmu turin an va haw vang vang chu lo niin ka pu helai hmunah min hruai lai khan um zui tu i nei em tiin a pu chu a va zawt a zin chhungkaw fanu bo a nia a inhriat thu te chu a sawi nghe nghe. Hei, tawngkam kha femkhur rawh, i pa ten i hlim theih nan helai hmunah hian an kal tir che a ni, a pu in a lo tih lai chuan Nanzi te pawh chu an lo thleng phei ve ta a. Su Chenge chuan an hmuh hla vin kal bo daih mai a tum a, mahse Nanzi chuan a lo phal hauh lo mai. Thingpui a nin lai te chuan a thawmhnaw pangai tak chu inbel in in chung atang chuan a lo chhuk a, a lan dan a danglam tak em avangin chu a pawh chuan a lo hai tep a ni. Nancy chuan a Su Chengi chu a fa la biak a duh a, a ni lah chuan a lo duh si lo. A ni engvangin nge kan inah khan i awm reng si? a tih chuan Zin chhungkaw fanu a nihna chu thup rih a duh avang le an tlak chhiat chhanah chuan Nan chhungkua te pawh chuan inrawlhna an nei ve em? tih hriat a duh avangin pasal neih ka duh lo va, ka insiam chhia a, khatia ka lo awm kha min nei duh lo ka rinvang a ni. tiin a chhang ta daih a. I duh loh viau te chuan in nei lo ila ni mai lawm, thu lang u Nancy-a na lo tih chuan a eng pawh ni se ni e a pawi miah lo a pu chuan a lo ti ve ta hlauh mai a, mahse Su Chengi zawk chuan a lo duh leh tawh lo. Tunah chuan a Nancy hi ka hmangaih tawh a, in neih chu ka pawi ti lo a lo ti leh ta thurh mai. Bakah kan inhual tawh tho va a la ti zui. a kuai bet tlat leh nghal a, Nancy-a pawh chuan, A nih chuan haw ang, a lo ti ve leh mai bawk nen, a pu pawh chuan hlim taka awm tura hrilhin a thlah liam leh ta zawk a. Chu chuan Kim-a chu lo be ve in, Racer hmeichhia kha tunge? tiin a lo zawt a, a lo hrilh duh hauh lo. A ngai ang bawk khan Su Ching-i chu a inchei hnuk leh nuai tawh a, engtik atang khan nge min lo hmangaih reng reng a, Nancy chuan a lo ti thut mai. Min kual rul rulin, Ka hre lo, engtik atang khan nge a lo ni ve tawp? tia a chhan lai chuan Nancy-a chu a lo nui vur vur a. Kawng laka eitur te chu Su Ching-i chuan a va lei a. Nancy pawh chuan ka rilh a ṭam tiin a lo zui chhuak ve bawk. Chulai hmunah te chuan chawl ta law lawin arthla te chuan ei dun a, Mengi khan lo zawng zelin a lo hmu fuh ta hlauh mai le. U naupa, hetiang kawngkam thil tawp lutuk hi chu ei ve suh, i kua ṭha lo mai ang, a lo ti ringawt a. Nancy lah chuan Su Cheng i buar tawh chuan haw tawi la tiin a tawng chu a lo ngaihsak dur miah lo. Lawk, u naupa ngaihdam dil tur che in ka lo kal a, a nih chuan Su Cheng i zawk hi alawm i dil tur zawk chu ani te chuan min khawih hrep kha, bakah ka duh vang pawh ni lo Ama sual vang anih kha daw sawi suh meng i kan inhualna party rawn chawk buaiin ka ban bun leh thil dawn te pawh min lak sak vek anih kha i tum sa vek ani, Suchingi chu a lo inrawlh ve ta. An han inhnial leh rih mengi chuan project file te chu lo pek a tum a, Khawi, keiman ka lo en nawn mai ang, a secretary a lawm ka ni, kal tawh rawh, bye, tiin Suchingi chuan a lo lak sak hmak. Dawnfawh eia suh chengin a ti ti zual zual lai chuan Nancy a chuan a boxer hak tur a lo zawng ve mek a, vawiin kha ka tihpalh lutuk aw, chu an duh i nei a tih kha a meng i kha ni lawm ni? a tih chuan sawi tawh suh, amah vang a ni lo, a chhan chu a ka hrilhna chhan tur te pawh ka hre kher lo tiin a biang chu a lo hmehsak a, Racer nu kha a hre chhuak zawk mai, a inbualsan ta daih a. A kekawr lak sak turin shoe cheng hi chu alo ngen leh kekawr bul chu alo pe ve tawp kawr ha lova a hmaah alo din zuar takah chuan shoe cheng hi chuan a in ngam lo vel chhuatah a muhil thin chu a khawngaih deuh nge ni Nancy-a chuan a zuk pawm thova khumah zawk chuan a mut fel tir then mai Razor nu kha shoe cheng hi ni ngeiin a hria a mahse a chiang ngam bawk si lo. A tuk zingah chuan meng chiang mang lovin Su Chenge chu zung tur chuan bathroom-ah chuan a lo lut ringawt a, nan siak ha lo awm reng chu niin. Hei! A lo ti thut mai chu a phu zawk mai, tlan chhuah tum a, a la tluk ṭhelh zui. Nancy chuan a lo chelh hman hlauh. Hnai deuha an han in en tak tlawk tlawkah chuan Nancy chuan hlauthawng ru dep dep chung chuan a hmuiah chuan a lo fawhsak zeuh. Engtin mah lo tih tak lovah chuan a lo fawp nawn le. Su Chengi pawh chuan a lo chhang let ve zuai nain a harh chhuak thut a, zak loh lutuk tiin a nam sawn leh ta daih a, a tlan chhuak nal nal. Amah chauhah a awm lai te chuan a ngaihtuah let leh vung vung thin a. Chhete, eng i tih? chu a na lo tih chuan Tikhan min ko ve ziah suh, ka khawng kawrh mai ang che, a lo ti bak hlur a. Tihpalh tihpalh, Kha, bawk hnute hi in rawh. Ka lawm e, i ngei la din reng a, eng lo ngaihdiam dil che ka duh a, bakah ka u hnenah khan ka hlawh min kat sak lo turin min lo sawipui la. Awle, mahse thil pakhat, engtin nge Mengikhai u khan a star tih hriat theih? A lo ti ta keuh mai. Naupan lai atanga inkawm tawh thin an ni a, mahse, ka u hian a hma chuan a duh ngai lo. Ka u hian bike khalh thin hmeichhia duh deuh mai a nei a, chu chu hriain Mengi chuan bike khalh te zirin chu nu ang chuan ka u bulah chuan a lo insawi a, chuan rei lo te chu an inngaizawng ve a, mahse, ka u chuan a ni lo tih a hre chhuak leh si a, an inthen ta a ni. Chu chu Racer hmeichhia a nia, a hming chu Suchi tih lampang a niin ka hria a tih chuan amah a lo ni reng a ni tih chu hriain Sucheng-i chu a ṭha chhuak zawk hle. Mahse, anni chuan amah a ni tih an hre lo tel hriat chuan a thla muang leh deuh a. An sawi zo chiah, Nancy a lo kal hlawl. An thil sawi te chu a lo hre hman lo hlauh mai. File ka entir che kha, i zawh hunah office ah min lo peng che, tiin a luhsan ve leh mai. Chutah hnathawk pakhat chuan a parcel tur a lo pe a. A chhungah chuan bike lem lo awmin Racing Championship a tel tura sawmna card a lo awm tel bawk a. Chu an a hmuh hlau takin a thuk ru nghal. Bike te i ngaih na ve elaw, racing te i en ve thin em ni? Ka u pawh hi a tel ve thin a nia, a lo tih takah chuan ka tui zawng a ni ve vak lo. Nakinah bike lem pawh kha ka pe daih dawn che nia, tiin a chhang tlat a. A hna thawh tur chhuan lam chuan a kal bo tir daih. Nansia hnenah file ava submit lai chuan a parcel dawn chu hawnsak turin alo ngen ve chiah a, Ehe, racing car model thar emaw? a lo ti hu a, Aw, championship a tel turin an sawm che a nih hi, i tel dawn em? Aih, tun tum chu ka tel lo mai ang, Engati nge milar te bakah million sawm lai dawn theihna a nih hi, engtin nge chutiang thleng thleng te a i lo hriat? I nau khan min hrilh vek alawm. A kal ve dawn a niang. Eh, a nih chu, i chhuak thei tawh ang. Nancy-a hian a ringhlel deuh tlat a ni tih chu Su Cheng-i pawh hian a hre reng tawh a. Chuvang chuan a Racing Championship-a tel ve pawh chu chak hle mah se, a him a ngem tih a hre thiam lo hle. Zianga lah khan, thingpui inpuiah chuan lo sawm ve lehin, ka u hian intihsiakna tel a tum lo riau mai a, organizer team-ah ka tel ve bawk si a, A ni tel ve hian boruak a tha thin bawk nen, tel ve ngei turin min lo thlem sak la tiin a lo ngen. Una u lawmin ni kei ai te chuan a ngai pawimawh daih zawh kang che chu. Nia, mahse naute chu engah mah min ngai lo, kei aiin tawngka mi thiam daih zawh ka lawm, a lo ti leh zel a. Tlawn nan chuan a hmaah file pakhat Nancy-a'n a chhut sak daih mai kha a lo pe nghe nghe, mahse a lo lak sak duh lo. Nang hi zin chhungkaw fanu kum tam tak bo tawh kha i ni chiang mai. Zianga chuan a lo ti ta thut mai a. I sawi awmzia ka hre lo, Su Chengin a lo tih laiin Nancy-a a lo kal hlauh a. Enge heta i lo tih? Company leh Su Cheng hi i lo tihbuai tum tawh suang che, tiin a nau chu a lo hau nghal. I va kher ve a hmelchhiat nen i duh deuh em mawni? Zianga chuan a lo ti kher a, Enge mawi sawi le, hmelchhe viau mah ila ka rilru tha tho. Nangni ang pawn lam mawi vur, chhungril tui ek hi in hlauhawm daih sawk. Su Chenge chuan a lo ti ve ta ngat a, Ni e, ka pu in company-a i lo luh leh a phal tawh loh kha, i thutiam kha a hre reng ang che. Nancy-a'n a lo ti leh takah chuan. Ka u in min hmu maw emai ka haw mai ang, mahse Su Cheng i duhsawng chu ka zawn hmuhsak ang che, i thu thu tiin Zianga chuan a hrilh. Ka nau mah ni se hnaih tam suh ang che tiin Nancy-a chuan Su Cheng i chuahau va, ani chuan a thil pu chauh chu a lo hrilh ve thung. Basketball a khelhnaah chuan Nancy chuan a bike lem dawn kha chu chu a va pe ve thung a, a ni chuan chutiang ang chiah chu Su Chengin a dawn ve thu a lo hrilh. Chutiang sawmna dawng pha chin chu mi sawm chiah an awm a, chung zingah chuan hmeichhe pakhat, Su i an ti chiah kha a dawng thei a ni si a, Nancy chuan maka tizual hle, an hming la chu a inang deuh chiah lehnghal. Inelnaah chuan tel chak viau mahse Suchengi chuan a ngam chiah loh thu Kima bulah chuan a hrilh a, ani chuan pawisa i mamawh em kha a hre chuang lo vang che a lo tih takah chuan tel ve chu a tum leh ta zawk a, Nancy chu lo hawiin thil eng emaw zep i nei em? tiin a rawn zawt a, engmah chutiang zep ka nei lo tiin a lo chhang tlat. Naktuk kha ka thiante hmuh ka ngai a, office ka lo kal theilo ang aw, tiin a la hrilh zui. Kum thum hnuah inelna a tel lehna hmasa ber a nih dawn avangin Sui chuan thawm a nei lian nghal hle a, marks a vua tlatna chhan leh a reh vang vangna chhante chu an lo zawt nghal luih luih. Privacy hi ka ngaihna zawk, tiin a chhang zel. Meng i lo thleng ve in, tun tum chu champion lo inring nghal ringawt suh, tiin a rawn melh nghal ul ul a. A hmuh hnu ang a ti hle. Nasia'n a star racer kha a ni tih a hria a, a lo ngei ve nghal tawp. A biak pawh in a Sucheng i chuan a lo nam nawl vel mai mai. Nasia pawh chu a lo lang ve leh nawlhin. Su Chingi chu a hlauthawng ta hle a, kan inhmuh lohna a rei ta hle mai, tiin chibai a lo la tum zui. Su Chingi chuan lehlam hawi pah deuh chuan a lo chibai hram. U naupa, team khatah awm ila, Mingi chuan a lo ti vat a. Mimal angin a lawm kan inel dawn, tiin a lo chhang hmuk. Su Chengge riahrûm kal tur chuan misual pahnih inah nansia chanchin an sawite leh thise duhtu an awm thu an sawite chu a va hre chhuak ta a. Video chuan a lak sak thlap nghe nghe. Kima chu chhui chan sak tur chuan a chah nghe nghe. Chu mite pahnih chu nansia pawh khan a lo hmu ve tho. Inelna chu an tan dawn a, Nancy chuan a bike chu a chhiatna lai a hmuh lem lo avangin a ngaih a tha hle a. Su Cheng hi zawk chuan, Bike in thleng ang, ka bike sawh khalh mai rawh. A lo ti thut. A car an tihchhiat chuan amah chuan a thunun theih zawk chu a beisei vang a ni. Mahse Su Cheng'i bike zawk kha a chiang lo a lo ni reng si a, a accident leh ta. Chutah meuh chuan Su Cheng'i pawh chuan a mask a phelh phah ta a, Mengi a lo tlan phei ve takah chuan mask chu vuah leh vatin, Nancy chu ni ka hre lo chuan a awm der tir leh ta rih. Nangmah vang a nih hi, tiin Su Chengi chu a lo mawhpawh nghal. Bike brake line te chu a lo zai chhe daih mai chu lo niin, Zianga chuan a u chu ngaihsak awm tak chuan ambulance te a sawi chul a. Thil sual te tu chu chhui tur pawhin CCTV a that loh thu te a rawn sawi duah mai. Mahse misual pahnih te lanna video chu Su Chengi chuan a play khum ta a. Zianga'n inilna chhunzawm nghal a ngai si a, a tih pawh chuan keimahni in ṭhui theihna kan nei tho alawm, tiin Kima chuan a lo chhang vat. Chutah Nancy-a chu a lo khuh deuh kharh kharh a, Na awm deuh chuan a awm der le. Hospital-ah te chuan a awm zui bawk a, Sucheng-i ṭawng mawlh mawlh lai chu a lo kuah tawp. Enga ti nge kha tia bike kha thlak i dun a chhan? a tih chuan. Nang aiin ka kal thiam zawk alawm, tiin a lo chhang. Eheu, chu min duh deuh a ni maw? Aih, deuh lo mai, i zah vang a niang. Kei chuan a hma chang tawh khan ka lo zawng ru char char tawh che asin. A tawk, engmah sawi tawh suh. Chu lam chu sawi duh tawh lovin bike chanchin chu su che nge chuan a sawi pui ta tlat a. Chutah Kima chuan chanchin thar lo hawnin misual pahnih te chu hmuh tur awm lo mah se, an account ah pawisa zianga'n a thun sak tho a rawn hrilh. Chutah in lamah chuan pawh ber chuan zianga chuah lo hlap mek a, keimah ka ni lo tiin a lo phan nasa hle. Nan sia te pawh lo thleng phei in Zianga chuan, Ka pu, i tupa ve ve kan ni si a, eng a ti nge ka u hi i duat bik em em, chuvang chuan ka thi ka ni a lo ti ta tawlh mai. Chuvang chu em ni tihna ti tum reng Sucheng-i chuan a lo ti chat. Engtin nge ka tih a ni tih in hriat theih a chhan chu bank statement kha kan nei tlat alawm. Pu Ber chu a then a rem zual hle. Nang ang tupa thu awih loh hi ka duh lo. Ka pu pawh min ti tawh suh. Nan chhungkua chang hian hnawh chhuah i ni, a ti zui ta mai. Ka ti a ni lo, tiin a chang ve tlat na a, Nancy te chuan an zim hneh bawk si. A hmaah accident a tawh pawh kha ziang a ruahmanna tho lo ni bawk nen chaw tak mial pawh chuan mak a tiin a u awm dan chu pawm harsa a lo ti ve hle. Nancy chuan zing chhungkaw bangrap chung changah pawh khan Zianga chuan inrawlhna a nei ve tlat a hriat thu a hrilh phei chuan a pu chuan mak a ti lutuk a, a thin a rim bawk si nen a dam loh phah hial a ni. Nan zir chuan chu cheng i chu va bia in thil hrilh tur che ka nei a, a tih chuan kei pawh in nuam lo ka ti, keimah vang in in chhungkua in ke dar pha mai mai in ka hria, bakah dawt ka hrel bawk si che a, a lo ti vat a, mahse nan zir chuan lo fawp in ka tih hun chhung zawng khan tlem te tal in min duh ve em? tiin a lo zawt. Aw duh ve e, ti a a chhan chuan a ni te chuan a tawk reng alawm. Mahse he chhungkuai hi chhuahsan ka duh a ni. Ni lo ve, min kalsan suh. Chumi hma chuan thil chinfel tur ka nei a ni. Su Chingi chu office ah chuan va kalin file pakhat hi a va hmu chhuak a. Mahse Nancy-a khan a lo hmu hman hlauh mai. Engei tih? a tih chuan thil ka theihnghilh a tiin a chhang. Dawt min la hrilh zel dawn em ni? Mi hausa fanu i ni a, Racer i ni bawk a, zin chhungkaw mi leh sa i ni bawk tiraw? Nancy-a'n a tih leh chuan engtin nge hriat? a lo ti ha a. Nan chhungkaw ai lo lu atang khan zin chhungkaw te hi i ngaihven em alawm, file chu chhuhsak a tum a, mahse a lo phal lo. Kima pawh kha an lo man fel diam tawh. Chu file ah chuan kum sawm liam ta a zin chhung kutlak chhiat dan kim chang tak an chhuina chu a lo inziak a. Ka tih lai khan rawl thar mai ka la ni a, hna chu kan thawk dun ngei mai. Mahse, project kan zawh hma khan zin chhungkua te kha an tla chhe ta thut si a. Chuvang chuan nan chhungkua pawh hian million tam tak kan hlawh phah sin Kei nipuiin a kan tuarna tur thilah chuan kan inrawl duh ring dawn em ni? Nancy chuan a lo ti ta tawp a. A nih chuan Lin chhungkaw tih vek a ni thei angem? tiin Su Chenge chuan a lo zawt vat a. Zana zanah chuan a pu bulah chuan va kalin, Khami ni a, misualin min awm tum khan tute nge an nih ila hre thei em? tiin a va zawt. Ka hriat dan chuan an hotu anmahni thiltih tirtu ber chu Mister Nana tiin an ko va, a pu chuan a lo ti ta tlat mai. A nih chuan nan ziangah a nih ngei chu an ring ta a. Su Chengyi chuan tunge rina rin loh tur chu hre lo mahse Nancy te chu thawhpui phawt mai chu a duh tho va. An ruala inah a haw leh duhte chu Nancy-a chuan maka tiin a lawm hle. Bar-ah te chuan chawl hawiin Suchengi chu a ruih hle a, Nancy-a chu bawhbet tiin a fuh a tum, mahse a chal thla ta daih. Chutih laiin Zianga erawh Lin chhungkaw lamah chuan va tlan ta vin, kawng engkimah chuan sui chu a va mawh pu fai vek a. Mister Lin-a chuan a fanu chu lo hnemin Nancy chu nei tir ngei a tum thu a lo la hrilh ve chang chang. chhuihchian an ni ngei dawn tih hriain thil eng emaw tak tih kha chu an tum leh ta a. Su Cheng'i lo harh chuan zan lama a awm dan te chu a ngaihtuah let a, a sak ang reng hle. Nancy a lo sawi chhuah a tum pawiin a ka a lo hup sak tawp. I zak a ni maw? tiin a lo la nuih zui. A mutkawr a lo ha daih tawh bawk nen a au ta vak vak a. Min thlak em ni? a tih chuan a lo nuih vur vur. Kara an chuan ho lai chuan, Enga ti nge khawr chu ta, nizan ang khan nan siah an a tih chuan Su Cheng i chuan a hmui a lo hup sak leh vat a. Eheu, nizan ah chuan enge thleng ah in inkil sa ni maw? Chu chuan a lo la ti zui. An lai dun ang reng hle. Lehlam ah siang a chu thuthar la khawm tu te chuan lo kawm in, Ama Puala company din a lo tum hi a lo ni a, nan chhungkua atanga a inlak hran tawh thu te a lo puang ve mek. Ka pu chuan nan chhungkua ah ro ka nei loh tur thu ka naupan lai atangin min hrilh tawh a, chuvang chuan a nia entertainment industry lam hi ka luh chilh thin ni. Mahse tunah chuan ka nihna ka thlak tawh dawn. Tiin a sawi zui zai a. Chu chuan nan chhungkuai te chu dem a hlawh phah hle a. Nghawng tha lo tak neiin zan khat thil thu lekah chuan Billiant chuang an hlauh ta der mai a. Eng nge maw tal an tih ve loh chuan an thla chhe mai ang tih chu a hlauhthawn awm ta riau mai. Investor tha tak an mamawh ta a, chutih lai tak chuan nalh taka incheiin Su Cheng-i chu a lo lut a, sum tam tham tak mai a lo ken mai bakah Billion chuang awmna card a pu inah a pek te chu a rawn keng tel bawk. A chhiat loh em avang chuan an lo hai vel, a va chhe lo ta ve, tiin Su chu a lo phun vei sup nghe nghe. Investor tha tak mai an nei ta. Zin chhungkaw inhluiah chuan an va kal a, chu cheng hi chu a lung a chhe hle. Primary school ah a kal laiah an chhungkaw lem a ziah a tar te chu Nancy-a chuan lo hmu fuhin chu cheng hi zak chuan a lo chhuhsak vat a. Frame pawh chu a thlo palh ta hlauh mai. A chhungah chuan tape recorder a lo awm nawlh mai a, an play zui ta a ni. Mister Zin, i nupui lei fate hi i la duh anih chuan pawisa kha min pe vek rawh, a nih loh chuan tunge ka phenah hian awm i hria ang chu? tiin an vau ta a. Mister Zin a hlauthawng bawk si chuan Wei Chung Chung chuan pawisa tam tak kawmna chek chu a lo pe a, chuvang chuan an tla chhe ta a lo ni. an aw te chu record sak vekin frame chhungah chuan nakinah an la tangkai takin tiin an dah tha a lo ni a a aw tang chuan an siamna te ni ngei in Nancy te chuan an hria an haw lam chu kar pakhat hian a lo su tep leh nghal misual pahnih an zawn lai te kha lo chhuakin lo vuak hlum an tum ve ta ringawt mai a Nancy chauh pawh chuan a lo hneh hle. Tunge lo tih tir an zawh pawhin an sawi duh miah lo. Police ho kutah chuan an hlan ta ringawt a. Chutih laiin an sin chhung kuahin chu a kan thu an hre leh a. Mahse a pawi hma chuan an ṭhelh mit hman a ni awm e. Lehkha erawh a lo hnutchhiah chetlak fimkhur duang che u. A nih loh chuan a pawi ang a lo ti. Ms Zarlina'n Charity Dinner Party a buatsaih dawn ten hriat takah chuan Zianga pawh chu a tel ve ngei an ring a, ni dang ang lo takin chu lilamna hmunah chuan va telpui ve chu an tum ta a. Rin ang nge hi'n a meng hi chuan piano tumin Zianga chuan guitar a lo perh ve thung. Lilam chu tanin lawng lian deuh chu an lilam ta a, million sawmnga a tanin mengi chuan million sahnihin a chhang phawt nain Chu chi nge te ka an lo thleng thut a, VIP pakhat chuan million sangha in a lo lan. Mengi chuan Nanzia chu lo panin thutpui a lo tum ngawt a, Su Chengi chuan a lo rem ti bik hauh lo. Nanzia chu a kaisawn ta daih a, Zianga chuan zin chhungkaw fanu bo kha Su Chengi chu ni ngei a a rin thu chu Mister Lina te bulah chuan a sawi nghe nghe. A thi tawh angin lo ngai ve ngawt mah se, a thi nge a ni tih chianna an nei lo tlat. An hlauthawng hmel chu Su Chingyi pawh chuan a lo hmuh hmai pi khauh lo. An Lawngli lam pawh chu min lian zat ruk chuan an chhang nghal. Zianga chuan zasarih in a lo lan leh a, Su Chingyi chuan zariat a lo ti ve le. A tawpa tawpah chuan bilian khatin suh che nge chuan a chhang ta hmak mai le. Chu veleh screen chu lo thimin technical problem avangin li lam chu an tih tawp thu Mister Hlena chuan a lo sawi ta thut mai. Siam tha mai ula kan lei tep tawh kha, Suchengin a tihpuiin a theih tawh loh a lo ti tlat a. A nih chuan he lawng hi ka piancham pual a, ka pa min lei sak a ni a, engtik atang khan nge Lin chhungkawtah a lo nih tak a, in li lam ve ngawt mai na chhan hi, tiin Su Cheng hi chuan a zawt ta sak sak mai. Hetiang document lem hi engah mah ka ngailo, lem chan i tum vang a nih hi, Mister Lin-a chuan a lo ti daih. Hei, en ula, ka hming leh ka pa hming lak kupin lawng hming pawh kan phuah vek alawm, Su Chenge chuan a lo ti ve leh a. He lawng hi chu zin chhungkaw tlak chhiat lai khan an ba aiah min pe daih tawh, Mister Lin-a chuan a lo ti leh a. Evidence hi nei em ni? Su Chengin a tih takah chuan a lo nei bik hauh si lo va ka lei alawm dawt ka sawi lo kan hausa ve tawk a hetiang mai mai midang chhut sak duh tur ka ni lo a la ti ve chang chang nichin lawk khan ba aiah ka la i ti bawk si a tunah ka lei i ti leh bawk si a Su Cheng in a lo tih chuan heng hi dawt phua chawp a nih hi tiin lehkha te chu Mister Len a chuan a pawt che vek a. Kan chhungkaw tlak chhiatna chhan chu nang leh tui emaw ina ka nu leh ka pa te in vo vang a nih kha tiin an aw record te kha an play khum ta hmiah a, midang awm ve te chuan rap thlak an lo ti hle bawk. Ka nu leh pa te vaua pawisa in chhuhsak hnuah an rilru ha lutuk an inti hlum ta a, kan ro zawng zawng pawh nei tumin thah tumin min awm zui zel a, Mahse, min hmu hman lo hlauh a nih kha. Nangmah ni vang a ni, a ti leh takah chuan Miss Zarlina chuan security guard te chu a ko ta chul a. A ni lah chu, man beiin an lo awm vek tawh si. Miss Zarlina khan Nancy chu a thla vang hauh tur chuan a lo beisei ru hle a. Mahse, a thla vang a lo hauhsak duh si lo. Ka tih laia an thurualpui pakhat chu lo hruai lutin a ni pawh chuan pakhat zawk chu a sawi duh tlat lo va. Keimah hi min ringhlel deuh tihna em ni? tiin Zianga chuan a u chu a lo nuih vur vur a. Min dawp luih chalh kha tum duh tawh suh u, rawl thar vek kan la ni a, ka tih lai khan inhnamhnawihna kan nei lo hrim hrim. Lina chuan a lo tih lai chuan Police ho chu an lo lut zui ta a. Nancy chuan Lin chhungkua nihna an thawh dunna pawh chu a ti tawp zui hmiah bawk. Su Chingi chu Racer sui kha a lo ni reng a ni tih mengin a hriat chuan a thik zual hle. Su Chingi accident tir tura a bike lo khawihtu pawh kha Mengi chu a lo ni reng a. Engkim a chian takah chuan a chhiawrh lai te pawh chu a naupan laia misualin an awm ṭuma a thlauh bo tak, mengin a neih tak a nih avangin a laksak zui ta hmak a. Mi thil kan ruksak chuan kan tah a ni ngai chuang lo ka tih kha a ti nghat bawk. Mahse, a rukin a zianga kha a lo pawl ṭu daih tawh chu niin an hriat chhuah ve leh chuan an um zui nghal a. Airport lam a lo thlen hmain an va um pha hman. Su Chenghi chuan a nu leh pa te thlan chu va tluin a ngaih thin zia te a va hrilh a. Misualin an man chhuah te chu din tar tirin pangpar a dah hnuah chuan chhing thi in ngaihdam dil tur te chuan a ti. A ngaihdam te chu lo dil nasa hle mahse a nu leh pa te nunna chuan a tuar phah tawh miau avangin Su Chenghi chuan a ngaidam duh ta lovah Nan sia erawh chuan a hmangaih thu te lo hrilh nawm lehin a nupui dik tak ni tura a duh thu te a sawi bawk a, bike chuan tlan chhuak tunin tlem chuan ka duh ve tho che lawm tiin Su Chenge chuan a lo chhang let ve ta ngei a. Tlem chuan a tih deuh kher avangin Nansia chu a nui a za deuh. Tichuan hlim takin a nawm dun thei ta ni.